Бары тик менә бер әкрен генә суксагыз да уже бер сугуга санала. 5 тапкыр сезгә 5 мөмкинлек, 5 тапкыр сугып, иң менә бу бүкәннең Рәмә үзәгенә керткән егетләр беренче өч урын алган егеткә без инде 3-2-1 балл бирәбез. Безнең линейка бар бүлшәргә бар. Бар. Дуслар, бу инде бик матур Бәйгебезнең берсе егетләрнең көчен хәзер сыныйбыз. Һәм монда инде бернинди җирәбә дә булмаячак. Беренче санасында чыгыш ясаучы Салаваттан башлыйк әле без. Әйдә Салават. Менә бу мощный чыгышны тотып. Менә ши изелле кадак. Дуслар, тукта. Хәзер менә шунда куясың кадакны. Куйдың. Менә син уже бер тапкыр сулу, уже ул бер мөмкинлеккә кергән дигән, бер тапкыр сулуга кергән. Биш тапкыр гына сулырга ярый. Любой төшенә ярый. Менә кайрысына гына, менә нигенә генә, кайры белән үзәк арасына гына кертмә монда. Менә монда. Аңладыңмы? Все. Болельщиклар җан атарлар, сез кое! Әзерләнде! Давай киттек! Бер! Ике! Беш! Дүр! Биш! Булды, булды, булды, булды, брат, булды. Биш тапкырына кирәк, несек алты тапкыр суктың. Э, Мис... Мискин кадак. Әрәм иттең. Тукта, алты тапкыр ә, алты булды. Мин караганда бер ике сантиметр өстем. Шул алты, ә, алты, алтынчы алты тапкыр сукканыңа алты һәм сигез. Беренче ә, номер астында чыгыш ясаган егетебезнең Язып куегыз, жюри әгъзалары 8 сантиметрга чыгып калдык алар. 8 сантиметр. Әйдә киттек. Моны хәзер болай тигәрбез. Бу ник тормас? Әйдә икенче егет. Так, тукта, фамилиясын исемен әйтик. Рәйсә, син әйтеп тор. Мулахметов Даниф.
Әйдә. Беренче тапкыр Сулы тоже керә уже бер. Әйдә. Ике. Эш. Дүрт. Молодец! Так, карыйбыз. Эш сантиметрга чыгып калды бала. Әйдә.

Биш сантиметр менә мондый егетләр булганда инде өйдә тәртип булачак хуҗалыкта. Давай. Бишенче номер Сахабиев Камиль. Әйдә Камиль.
Булды, булды, булды. Алай. Давай, әзерме? Бер, ике, өч, дүрт,

Болай, бер, ике, өч, дүрт, биш. Биш булды. Җиденче номер Хилиуллин Исаф. Карап торырга гына җиңел ул. Менә шул калакка син Калтыраган куллар белән эләктереп кара әле. 7 сантиметр, 7, 7 сантиметр чыгып калды кадагы. Әйдә, аны кертеп үтерәбез.

Дүрт, биш. Молодец. Молодец. Тағы бар ма? Тугызыншы номер Хасанов Ильмир. Ильмир, әйдә.
Үч, дүрт, биш. Биш. Менә әтиләре, бабалары, Карап тұрса әйтер еді Кайсы җирендә агач йомшаграк дип. Так, монда 6 сантиметрга чыгып калды калак. 6 сантиметр.
Һәм безнең соңгы катнашучыбыз Шәймиев Айнур. Бер,
ике, Эш. Дүрт. Биш. Молодец. Бетте ме шуның белән? Дуслар, менә хәзер э, жюри әгъзаларына игътибар былай итәбез. Э, Калакларын менә шушы 5 мөмкинчелеккә сыешып, э, Бүкәннең Бүкәнгә теге эшләпәсенә хәтле кертеп бетергән егетләргә 3 балл. 3 э, сразу өчәр балл куябыз. Инде э, калган егетләр э, ничә сантиметрга кадак чыгып калды, шул исәптән инде икенче урынга 2 балл бирәбез, өченче урынга бирәбез 1 балл. Без инде хәзер аларны игълан итеп тормыйбыз, нәтиҗә ясаганда күздә тотарыз дип ышанып калабыз.